Э, Мәлбагыш авылы янында тагын бер э, матур бер чишмәне күрдек. Таллы чишмәсе. Бу чишмә э, ремонтланган, төзекләндерелгәннән соң менә бик матур итеп ачылган. Авыл советы рәисе Азат Әхмәт өчен безгә әзрәк кенә шул чишмәнең төзекләндерү тарихын сөйли.

Мальбаш яклары инде олы менә шишмәләрдән генә торса тора дисәк тә була. Бик күп шишмәләр безнең инде мондый шишмәләр безнең берәү генә түгел. Тагын Таңай авылы янында шундый ук шишмә бар. Элеккеге хутор дигән җирдә дә менә безнең Исмагил шишмәсе бар инде. Алар шушындый ук хәлдә дип әйтсәк, инде менә шушылай матурландырылган, төзәтелгән. Һәм инде бөтен условияләр барлыкка китерелгән. Безнең үзебезнең Мальмаш авылы һәм Түбән Якы авылы да чәләрдән кайтарылган. Безнең скважина да юк. Туттакка да түләмибез, суга да түләмибез дигәндәй. Нигә инде менә скважина булмагачтан сулар бушка. Әнҗе шишмә ашарга килеп килә инде. Чишмә башына килә самотеком безнең авыл сыпырда урнашкан бу сәбәпле. Әйткәнгә ышанма, су монда 100 тапкыр тәмлерәк. Дигән менә бик матур. 20 елда төпләндергән менә язларын күрдек. Изге су эч, сихәтләнерсең дигән менә. Ә ничек таллы бу су исеме? Ә, таллар булганга. Аңлашылды. Менә бит тол ничек матур итә монда толлар. Әлегеләр матур исеме булган баайда. Ага. Борын борын заманда Рәбига исемле гүзәл кыз бер чишмә башы су тапкан. Әйе, аның шифалы суын эчеп мәңге яшь калгандай. Бу турыда дус кызлары белеп алганнар һәм җиңалашып, бөтен кешегә файдаланырдай чишмә төзегәннәр. Алар теләге буенча Рабига гына түгел, Мальбагыш авылының барлык кызлары, хәтта әбиләр дә яшь калырга тиеш. Вакытлар узу белән чишмә турында онытканнар. Бик күпләр еллар узгач, авыл халкы бу чишмә башын тапты һәм казып, искиткеч чишмә төзеп, Куйды. Яр буйларында таллар үскәнгә күрә, аны Таллы чишмә дип атадылар, ди. Менә субханалла. Без бүген шушы авылда 100 дә 100 яшьлек Таһир апа янына бардык бит, димә. Менә легендларга ышансаң, э, сезнең чыннан да э, яшь кыз әбиләр дә субханалла яшь кызлар шикелле. Менә бүген яңадан Илгиз апа янына кердек. Аңа да 90 яшь биреп булмый, субханалла. Мәдәни санитар ягын инде безнең шул авыл советы белән мәктәп карамагында инде технический Порядыгын безнең шушы нефтяниклар үзләре килеп, карап, заявкалар бирсәк тә, үзләре дә килеп карап нитәләр, искәреп, билеттап тотып торалар. Шашлык урыннары бар аерым, миме? Менә авыл советы белән килештереп, ди, бу урынга ди, э, төрле бәйрәмнәр, йолалар э, эшләргә э, шуны үткәрергә мөмкин, ди. Менә матур гына да бар, ясалма кыюдыр инде бу. Менә монда матур эшләнгән. Гомумән менә табигатьнең үзе, ләкин шундый теге э, бик э, ни күркәм. Бусы инде сезнең әзрәк кенә э, бака күлеме нәрсә бу? Үзенә күчүсенә аккан җирдә монда элек инде хәзер су кимү сәбәпле инде. Рушия гыйде. Ага, я я я. Үзен монда әле ниләр Боберлар. Боберлар да бар. Ага, алар белән дә. Бу нәрсә дигән елга инде менә елгага түгелме соң? Бу безнең Мәллә елгасы. Мәллә елгасы, Мәллә елга күпереннән чыккан ник менә монда. Бөтенесе читеннән үрелгән бит. Субханаллаһ, шундый матур эшләнгән. Менә тагын бер читенгә җитәбез. Бу яйта торган урыннарның тагын берсе, име? Икенче зона. Монда берничә тапкыр, берничә э, семьяда яйта торган Читәннәрне бик матур үлгәнсез. Тал читәнне. Таллы, таллык, тал читәннәре. Яра шишмә. Саклап, Бу картины үз кулында килеп, саклап, матур гына ял итеп, үзләре белән чүпләрен ияртеп киткә китсәләр дигән. Чүпләрен чистартып китсә, үзләреннән калдырмасыннар инде. Әмәл бәгыш э, тирәсендә чишмәләрнең шундый матур эшләнгән бер нең күрдек. Менә суга килгәннәр. Чишмәнең суларын алалар, туктыйлар, суга килүчеләр күп.